Arda Güler lîspanekî futbolê ye. Mem Ararat stranbêjekî kurd e. Kom muzîk saziyeke muzîkê a kurdan e. Hiqûq ê her kesî ye. Çi eleqeya wan bi hev re heye û em anha çima qalaban dikin, em ê di vê vîdyoya xwe de hinek li ser meseleyê bisekinin kerem bikin. Em pêşî ji Arda Guler dest pê bikin. Arda Guler du hezar û bîst û seseyan de ji Fenerbahçeyê tîma Tirkiyeyê transferê tîma Real Madridê bû tîma Spanyayê. Li Spanyayê du tîmên herî mezin yek ji Real Madridê a din Barcelona ye. Real Madrid li Ewropayê di nav deh tîpên deh tîmên herî mezin de ye. Yanî yek ji wan e ne di nav pêncan de be jî teqez di nav yên dehên herî serketî de ye. Û Arda Guler ji ji Fenerbahçeyê transferî Real Madrîdê bû. Dema transfer bû di nav peymanê de jê re dibêjin bi tirkî dibêjin satiş opsiyonu yanî opsiyonê firotinê xaleke xistin nav peymana wan. Fenerbahçe ji Real Madrid ve got egir ew ji bo tîmek din bê firotin bi buhayekî din zêdetir, sedî bîst, wî pereyî tu yê bidî min. Çima? Ji ber ku Arda Guler îstifanekî gelekî ciwan bû. û serketî bû, îhtimal heye ji Real Madrîdê here tîmek din bi pereyekî hê zêdetir. Ne ciwan in, mimkûn e hê pêş bikevin. Helbet mimkûn e têk jerin ew jî tiştekî din e. Loma jî di transferên wisa de opsiyonekî wisa dixinê Fenerbahçe jî ew opsiyon xistiye. Li dinyayê mînakên wisa hene. Mesela Kevin De Bruyne ji Chelsea transferê Wolfsburgê bû. Chelsea xalek wisa danî, Eger here tîmek din beşek ji wê pereyê tu yê bidî min. Kevin De Bruyne lê spanekî serketî bû ji wir çû Manchester City ji pereyê wê transferê Chelsea deh milyon euro ji wê opsiyonê pere girt. Mînak ne ev tenê ye, mînakên din jî hene. John Stone anha lîstikvanekî Manchester City'ye. Di Barsley de dilîst, ew transferê Everton'ê bûn. Dema transfer bû tîmê, dîsa xalek danî ku tu bifroşî tîmekî mezintir bi buhayekî mezintir sedî pazdeh a min e. Û Everton'ê Dema bi pereyekî gelekî mezin firot Manchester City, tîma wî ya pêşî Barclay heft xal yek mîlyon euro ji wê opsiyonê pere girt. Xelk peymanên wisa çêdike. Loma jî ew peyman bo wan her encama serketinê ye. Îcarê li cem me çawa dibe? Li cem me wekî anha nîqaşa Mem Ararat û Ko Muzîkê tevlî hevî çêdibe û her yek tiştekî dibêje. Çi bû? Em pêşî nas bikin ji bo yên ku nizanin em bêjin. Mem Ararat di sala hezar û neh sed û heştê û yekê de li Dêrikê hatiye dinyayê. Dema sal hat du hezarê hê nozdeh salî bû. Dema sal hat du hezar û dehan êdî bîst û neh salî bû. Û wan deman êdî hêdî hêdî Mem Ararat dihat nasîn. bi tembûra xwe derdiketin konseran. Bi vî awayî Mem Arar hinekî din pêşde çû wekî ciwanekî futbolîst. Albuma xwe ya yekem di sala du hezar û sêzdehan de ber bi dawiya du hezar û sêzdehan de bi navê Kulung ewr û baran ji kom muzîkê derxist. Albuma duyemîn du hezar û şazdan de bi navê Kurdîka ew jî ji kom muzîkê derxist. Tam jî mesele ev e. Baş e kom muzîk kî ye? Kom muzîk kompaniyekî kurdan e. wekî kompanyayekî nêzî navenda çanda Mezopotamyayê yan jî em bêjin şirîk, helbet ne fermî, di salên notî de dest bi xebatê kir. Fikir pêş ket, çima ji ber ku gelekî komên navenda çanda Mezopotamyayê hebûn û divê album derxistana, dest bi xebatek wisa kirin not û heftan de kom muzîk bawekî fermî vebû. Kom muzîkê ku anha du hezar û bîst û şeş e di van nêzî sî salan de gelek album bi sedan album weşandin. Wan salan komên navenda çanda Mezopotamyayê gelekî popüler bûn. Kom muzîkê di serî de di destpêkê albumê wan derxistin û firotin. Albumên Koma Amed, Koma Agirê Jiyan, Koma Azad, Koma Gulê Xerzan û herî wekî din Tenê ew helbet na. Kom muzîkê mesela albumên Xelîl Xemgîn çap kirin. Li Ewropayê Xelîl Xemgîn, Diyar, hunermendên din helbet karê muzîkê dikirin, album çap dikirin lê ew albumên wan bi awayekî rehetî li Tirkiyeyê li Bakur nedihatin belavkirin. Kom muzîkê ev yek kir. Albumên wan çap kirin, belav kirin. Wekî din çi kir? Mesela albuma Karabetê Xaço. Wekî din mesela albumên Aramê Tîgran. Mesela arşîva albumên Mihmed Şêxo. Albumê Dilovan. Ê diyar, çi zanim ê gelekên din çap kirin û gihandin muzîkhezan. Kesên wekî Mem Ararat ku nû dihgihîştin û serketî bûn jî yan jî stêrk îhtîmala biriqîna stêrka wan hebû jî serî li deriyên kom zîk didan. Wê çaxê hê mecraya dîjîtal wekî YouTube û Spotî û tiştên din tune bûn. Wan kesan hemû tiştên xwe didan kom muzîkê. Kom muzîkê ew çap dikirin, hinek kes wekî Mem Ararat pêş diketin, stêrka wan dibiriqî Hinek kesî pêş nediketin bi albumekî bi sînor diman û yan dihatin winda kirin yan jî lokal diman. Mem Ararat jî yek ji wan bû. Mesela Mem Ararat bizaniba wê qada dîjîtal ewqas pêş bikeve û wê însan ji qada dîjîtal pere kar bikin. Wê hemû peyman teslîmê kom muzîk bikira. Yan jî Mem Ararat bizaniba wê ewqas pêş bikeve, wê hemû telîf têslimê kom mizîk bikira. Tiştek din jî ev heye, kom mizîk di nav kompanyên wê demê de ku hin kompanyê din jî hebûn ên kurdan, yek ji yên navdar bû, belkî yek ji yê de herî bandor bû. Çima? Ji ber ku derdoreke wê hebû li vê bakûra em dijîn û li vê Tirkiya em dijîn û îhtîmal hebû her kesê ku ji kom muzîkê albumê derxe li vê derê navdar bibe. Ji wê feyde digirtin gelek hunermendan. Ev ne eyb e lê rastî ev e ji wê feyde digirtin û bi wê navdar dibûn. Mem Aras re jî bi vî awayî bû. Wek me got ne eyb e. Lê axir mesele ev bû loma jî her du albumên pêşî yên Mem Ararat ji komê derketin û girseya komê, girseya ku komê, muzîka komê, albumên komê dişopîne, ji Mem Ararat gelek hez kir ji ber di nav, ji ber stranên di nav van albuman de. Baş e kîjan stran hebûn, em anha li wan mêz ev kin. Di albuma pêşî Quling Ewr Baran de ku heman stran bi wê bi vî navî jî heye tê de, ew hebû, Quling Ewr Baran, Bîranîn, Dil Şikestî, Evîna Biharê, Evîna Mem, Dil Disoje, Kulîlk, strana bêdengiya dayika min. Di albuma din a Kurdîka de ev stran hebûn, Gazin, Xatir xwestin, Heyv, Zana û Andok, Payîz, Lorîka Cemîla, Hêvî, Evîna du çiyayan. Gelek stranên di van du albuman de gelekî bala raya giştî a muzîkê ya Bakur kişand. Mesela zana û andok hê jî dema cihekî tê gotin yan jî lorîka Cemîla dema hê jî cihekî tê gotin. Hema bêje hemû temaşevan li gel hunermend distên. Bi vî awayî gelek stran hene. Tam jî mesele ev e. Çima? Ji ber ku te Mem Ararat hemû telîf wê çaxê teslîmê komê kiriye û anha dema li qada dîjîtal wekî YouTube, Spotî û yên din de tê guhdarîkirin, ew pere rasterast, heqê guhdarîkirinê rasterast dikeve bêrîka Kom Muzîkê. Loma jî ev çend mehe ev mesele dewam dike. Herî dawî pazdeyê gulana du hezar û bîst û şeşan Mem Ararat vîdeoyekî belav kir û têkiliya xwe û komê bawayekî qut kir. Heman rojê parêzerê wî Şeyxo Fîlîk ku di heman demê de nivîskar e, daxuyaneyekî berfireh belav kir li ser Îksê. Tê de dibêje çend caran wan têkilî daniye, gotine em ê li we vegerin, paşê venegeriyane yan jî vegeriyane axir li hev nekirine. Kom muzîk îdia ne ku îdia dike, dibêje telîf destê min de ye. Ew jî vê yekê dixwe bizanin. Wê çawa be Anha di van rojan de qada civakî, tora civakî li hev ketiye. Hinek wî alî digirin, hinek wî alî pê digirin. Û roja hevdeyê mehê yanê piştî vê bi du rojan kom muzîkê jî daxuyanekî nivîskî belav kir. Ew jî qala telîfek dike û dibêje em dikarin li hev bikin. Lê ew jî hin tiştan dibêje gor xwe. Îşte tam jî mesele ev e. Dema tu telîfê hemû telîfê bidî cihekî tu nikarî wê telîfê bi paş ve bikişînî hiqûq li Tirkiyeyê ev e. Şertên bi paş ve kişandinê hene eger ew şert çê bû bin. Mesela te telîfekî dayê ew telîfê te gelekî xirab tê bikaranî li hemberî yên hember tu serî li bi noterê îkazê dişînî serî li dadgehê didî û meseleyê belkî hel bikî belkî telîfê bi paş ve digirî bigirî. Ev rê jî rêyekî gelekî dijwar e. Aliyê Mem Ararat xwestine kom muzîk telîfê bide wan. Kom muzîkê zî xwestiye navbeynekî bê dîtin. Lê her lehev nekirine û wisa dewam kiriye. Loma îro qada tora civakî tevlihev bûye. Her yek wî alî digire, her yek wî alî digire. Wê çawa be? Wê hinekî din jî dewam bike. Baş e divê çawa ba? Mesela komê bigote tamam em hemû telîfê teslîmê we dikin. Ev jî rêyek e lê kom jî çima teslîm bike? Alî din mem Ararat dibêje albûm bi pereyê xwe çap kirine. Erê le lê wê çaxê tu em bêjin tu ne navdar bûyî belkî bi xêra wê tu navdar bûyî ev jî heye. Yanê divê mirov navberekê bibîne. Mirov çawa bibîne? Kurd bi sedan salan li ser vê axê her bi pirsgirêk bûn. Lê dema pirsgirêkê wan çêdibû, nediçûn dadgehan. Tiştên nivîskî di destê Kurdan de tune bûn. Çi dikirin, ew mesele nava xwe de çareser dikirin. Çawa çareser dikirin? Li her gundî, her navçeyî, her bajarî miheqeq kesên ku her du alî jî goh didin hebûn. Mesela rûspî hebûn. Û diçûn serî li wan didan, ew rûspî diketin navberê û mesele çareser dikirin. Mînaka me ya îro de bêyî ku em bêjin ewqas xerecik çêbe, madem we çend caran bi hev re xeber daye û çareser çê nebûye, çareserî çê nebûye, hûn çima ji kesên ku xwedî gotin in napirsin? Mesela ê min ev tê bîra min. Kîne û xwedî gotin, Mesela Mem Ararat li Şiwan Perwer bigeriyana û bigota pirsgirêkek min a wisa heye. Mesela li Xelîl Xemgîn bigeriya bigota pirsgirêkek me ya wisa heye, gelo hûn dikarin bi komê re têkilî deynin û meseleyê çareser bikin? Mesela Mem Ararat bi xwe li Amedê dijî li mebûsên Amedê yek bigere, mesela yek ji wan Serhat ê dem Partî bi xwe parêzer e, yan jî em bêjin Sezgîn Tanrikul ew jî parêzer e ji CHP'ê. Mesela li wan re bigota pirsgirêkek me wisa heye, gelo hûn dikarin alîkarî bikin ku em çareser bikin? Ma ne kurdan her wisa meseleyên xwe çareser kirine. Ma îla di nava tora civakî de em şer bikin. Helbet hêj jî dikarin li hev bikin. Ne dereng e lê wê çawa be bi rastî jî ez nizanim ji ber ku her du alî her yek dibe ji ez. Wekî gotina dawî ez bi xwe ji stranên me ma re hez dikim. Lê min rojekî ne çayekî wî xwariye ne çayekî kom muzîkê xwariye. Di vî warî de ez ne alî me Lê ez alî me ku kurd bi lihevkirinekî xweş, xweşik bêyî ku dilê hev bê bişkînin, bêyî ku canê hev biêşînin, bêyî ku me jî mijûl bikin nav xwe de pirsgirêkê xwe çareser bikin. Belkî ev jî eger hinekî din deftan heba belkî ev jî wisa çareser biba lê axir îro hatiye û bûye rojeva me. Ne tenê ev, Gelek pirsgirêkên din, di van pirsgirêkan de divê aliyên eleqedar jî bikevin nav dewrê. Mesela eger mesela muzîkê be, wek me got Xelîl Xemgîn, Şivan Perver, çikar, çi zanim Mîkaîl Aslan yanî kesên wisa mirov bixe dewrê. Cihên ku em bêjin qada pirtûkan be wekî Yekîtiya Weşangerên Kurd, çi zanim yanî yên bi vî rengî. Her rêyekî heye. Her rêya sêyem heye ku çareserî bibîne. Em hêvî bikin ev mesela me ji wê zêde dirêj nebe.